Verlooss, verfall, vergiess, esou ganz wuel fillt ee sech net wann ee mam Urban Explorer op den Tour geet. Et richt no Schimmel, de Buedem knackst geféierlech ënnert de Féiss. An dach kann ee sech der morbider Faszinatioun, déi vun esou genannte Lost Places ausgeet, kaum entzéien. De Steve ass e Fan vun Urbex a wëll onerkannt bleiwen. Firwat gi mir nach gläich gewuer, wat sech allerdéngs hannert dëser Ofkierzung verstoppt, verréit hien eis trotzdeem. Geet eigentlech drëm, verloossen d'Zeeche vun eiser Zivilisatioun, ob dat Haiser sinn, ob dat industriell Sitë sinn, ob dat wéi hei eng al Millen ass, opzesichen an ze dokumentéieren, wat eigentlech vum Liewen, dat virun zum Deel laange Joren hei war, Fir dat fir dat fest ze halen a Fotoen. Ganz ongeféierlech ass dësen Hobby allerdéngs net. Eleng ënnerwee ze sinn an ouni engem Bekannte Bescheed ze soe wou ee grad ass, kënnt scho guer net a Fro. Wou richteg eppes Schlëmmes geschitt ass, weess ech elo kee Beispill. Also grad esou gutt. Op där aner Säit, jo, wann een erwëscht gëtt, da ass een ëmmer besser zu zweet, da ass een ëmmer besser zu dräi. Wann een anzwousch eng Kéier trëllt oder. Ech hat e Frënd, deen ass, deen ass an enger Fabrik an e Lach gefall geweecht, bon, luch net ganz ënnen dran, awer en hung nach esou hallef uewen, an bah, do war et scho gutt, datt ech do war. Einfach, et ass, et ass einfach d'Material, déi Plafongen, déi Biedem, déi, dat, dat ass net méi zolidd. Wann en Haus 20, 30, 40 Joer eidel steet, da kann ee sech virstellen, datt, dass een do, dass een do muss oppassen. Et sinn eng Rei Plafonds, déi morsch sinn an, bon, do muss een dann deementsprechend Precautiounen hunn. Bon, hei hunn ech elo keen Helm dobäi, mee esoubal et an iergendwellech industriell Sitë geet, dann, dann huelen ech och en Helm mat.
Lo kann ee sech froe wéi een un esou verloosse Plaze kënnt. Eng ganz einfach Method ass et mol einfach opzepassen an d'Aen op ze halen. Soss hëllefen nach Urbex Kollegen oder den Internet. Genuch interessant Plaze ginn et op jiddfe Fall an eisem Land, esou de Steve. Wann ee kuckt, wann een ufänkt d'Aen op ze maachen, wann een duerch d'Landschaft fiert, da gesäit een enorm vill eidel Saachen do stoen. Iwwerall, an all Duerf, an all Uertschaft, an all Stad ginn et eidel Haiser, ginn et eidel Fabricken. Bon, dat Zweet, wat een da muss kucken, ass, Sinn déi Saachen op? Déi Fro vun der Legalitéit, déi ass, jo, ass ëmmer e bëssen, e bësse kriddeleg. Mir sinn op Privatterrain hei. Ech weess net, weem dat Haus hei gehéiert. Mee de Fait, dass et engem gehéiert, dann ass et mat der Legalitéit schonn esou op der Limite. Op der aner Säit, mir maachen näischt futti, mir maachen näischt op. Wann d'Dier zou ass, da gi mer net eran. A mär huelen och näischt. Mär klauen näischt. Dat heescht, wann ee géif eng Kéier erwëscht ginn, an da kann een natierlech beweisen, dass een ausser Fotoen näischt huet. An da fir de Rescht ass een eben net eleng. Et ass een zu puer. Deen ee kritt en Tipp, deen anere kritt en Tipp, et kennt ee Leit, déi anzwousch waren. An dann déi drëtte Méiglechkeet, fir esou Plazen ze fannen, ass natierlech iwwer Internet. Et fënnt een immens vill Fotoen. An dann fänkt eng Detektivaarbecht um Computer un. Wien da probéiert erauszefannen, wou dat ass, wou een Fotoe fënnt, wou een dann Texter sicht, wou een da probéiert eventuell Historique vu Plazen erauszefannen, an esou kritt een da lues a lues e Fichier mat Adressen, an et sinn der genuch, an nëmmen hei am Land, dat ass schonn eng impressionant Zuel.